Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә сызгыч, пумала, теш щеткасы, гади карандаш, акварель буяулар, гуаш, стакан белән су, ай һәм йолдыз калыплары, ак кәгазь бите кирәк булачак. Ай һәм йолдызлар ясалган урыннарны буямыйча ак килеш калдырып, фонны зәңгәр төскә буйыйбыз.

Дуслар, рәсемнең фоны әзер. Ул кипкән арада әйдәгез әле ай турында кызыклы видео карап китик. Дустым, кар әле, күктә нинди якты ай балкый. Күктәге ай безнең планетабызның, җирнең бердән-бер иярчене ул. Икенче төрле әйткәндә, ул җиргә ияреп йөри, Дөресрәге, аның тирәсендә сәгать уңаена әйләнә. Ай Җирне 27 ярым көн эчендә тулысынча әйләнеп чыга. Без Айны төнлә генә күрәбез. Ул безгә балкып торган сары шар булып күренә. Ләкин чынлыкта ул үзе яктылык бүлеп чыгармый, бары Кояштан төшкән яктылыкны чагылдыра гына. Аның төсе дә соры түгел, Ә соргылт, көрән. Ай әйләнеп торганга күрә, кояш нурлары аңа төрлечә төшә. Безгә исә айның яктыртылган өлеше генә күренә. Шуңа күрә ул төрле формага кергәндәй була. Яңа туган айны ярым ай, ә анысын тулган ай алыштыра. Аннары тулган ай әкренләп кими, Һәм бу күренеш яңадан кабатлана. Ай Җиргә караганда дүрт тапкыр кечерәк. Аның тарту көче дә Җирнекеннән сигез тапкыр азрак. Мәсәлән, 32 килограммлы баланың авырлыгы Айда нибары 4 килограмм булыр иде. Айда яшәсәк, без зур бер өстәлне дә чәнти бармак белән күтәрә һәм 2-3 метр биеклеккә сикерә алыр идек. Ай безгә шул кадәр якын кебек. Агач башына менеп, кулыңны сузсаң, айны тотып карап та булыр кебек. Ләкин чынлыкта бу алай түгел. Айга барып җитү өчен космик корабка утырып, тоташ 3 көн очарга кирәк. Җир белән ай арасы якынча 384 мең километр. Син беләсеңме, 1969 елның 21 июлендә Айга беренче тапкыр кеше аяк баса. Бу Америка Кушма Штатлары астронавты Нель Армстронг була. Бу вакытта ул өстенә артык эсседән һәм салкыннан саклый торган махсус кием, скафандр кия. Ни өчен дисеңме? Беренчедән, сулар өчен. Чөнки айның кояш төшкән җирләрендә бик эссе, 127 градус җылы, ә күләгәле урыннарында бик салкын, минус 173 градус. Айда җил дә исми, яңгыр да, кар да яумый. Шуңа күрә астронавтлардан калган эзләр әле дә саклана. Ә менә алар куеп калдырган Әләмнең АКШ флагының төсе уңган диләр. Чөнки айда кояш нурларының көчле балкышыннан саклый торган атмосфера катламы юк диярлек. Шуңа күрә анда кояш ныграк кыздыра. Ай безгә, җир кешеләренә ни өчен кирәк соң? Беренчедән, ай җирнең бер үк тизлектә әйләнүен тәэмин итә. Бу исә тәүлекнең бер үк төрле озынлыкта булуын билгели. Ай булмаса, көннәр кыскарыр һәм һава торышы да бик кискен үзгәреп торыр иде. Икенчедән, Ай Җирдәге диңгезләр, елга-күлләрдәге суның күтәрелешенә һәм чигенешенә сәбәп булып тора. Айга ияреп, туфрак та, зур-зур биналар да хәрәкәткә килми, Ә менә су күтәрелә башлый. Кешеләр моннан бик яхшы файдалана һәм мондый су күтәрелешләре һәм чигенешләре вакытында эшли торган гидроэлектростанцияләр төзи. Алар электр көчен табигатьне пычратмыйча табарга мөмкинлек бирә. Өченчедән, Ай балыкларның һәм суда яшәүче башка хайваннарга бик зур йогынты ясый. Ай ныграк яктырткан саен, балыклар да активлаша, дип саный галимнәр. Моннан балыкчылар оста файдалана һәм ай тулган төнне күп итеп балык тота. Ә тагын ай һәм йолдызлар төнлә җирне яктырта, адашкан кешеләргә юл табарга ярдәм итә. Алар күкнең искиткеч матур бизәге.
Дуслар, сезгә видео ошагандыр дип уйлыйбыз. Ә без дәвам итәбез. Хәзер безгә калыпларны ак рәсем өстенә буялмыйча калган өлешләргә киредән куярга кирәк. Дуслар, ә хәзер без рәсемнең иң кызык өлешенә күчәбез. Теш щеткасын алып, аны төрле төстәге гуаш буяуларга манабыз һәм бармагыбыз ярдәмендә рәсемгә сиптерәбез. Тыш щеткасын алып, аны гуаш буяуга манабыз һәм бармагыбыз яисә сызгыч ярдәмендә буяуны рәсемгә сиптерә башлыйбыз. Сез дә безнең арттан кабатлагыз. Дуслар, рәсемгә буяу тамып китсә, бер дә борчылмагыз. Менә Әлфия апа артыннан кабатлап төрле космик элементлар ясагыз. Хәзер без айның йөзен буяуга күчәбез. Аның матур авызын ясыйбыз. Сары терс ярдәмендә айның күләгәсен ясап куябыз. Менә айның күзе дә булды. Дуслар, менә шундый матур рәсем килеп чыкты. Без аны акварель буяулар, калыплар һәм тыш щеткасы ярдәмендә ясадык. Мондый ысул белән теләсә нинди рәсемне ясап була. Сез дә безгә кушылыгыз.